Ханна эрэ, хаһан эрэ бу орто дойдуга хоту дуу, соҕуруу дуу, илин дуу, арҕаа дуу олорбуттара эбитэ үһү орто сэниэ олохтоох ыал. Кинилэр кыыстаах уол кыра оҕолордоохтор эбит. Кыыстара Аленка, Уоллара Уйбаанчык, Аленка сырдьытын Уйбаанчыгы наһаа таптыыр эбит. Оҕолоруом, мин аҕаартыттан куоркачаар маккаабаттыбыт.

Инньэ диэн баран ийэлээх аҕалара куоракка туруммуттар. Аленка уонна Уйбаанчык ийэлээх аҕаларын көрөн одуулаһан хаалбыттар. Кыысчаан быраатын түннүк анныгар окко олордубут уонна эппит Уйбаанчыкым, тапталлаах бырааппын, Аманын соҕотоҕун-нотоотоннун ханна да барыма, мин билигин кэлиэҕим. Онтон бэйэтэ дьүөгэ кыргыттарын кытары уулуссаҕа сүүрэн тахсан оонньоон улдьааран хаалбыт.

Ол бириэмэҕэ хаастар көтөн кэлбиттэр

Илдьэ көтөн хаалбыттар Кыыс оонньуу сылдьан дьоно эппиттэрин өйдүү биэрбит Сурдьун соҕотохтуу хаалларбытын санаабыт да дьиэтигэр сүүрэн кэлбит арай көрбүтэ сурдьа мэлигир онно-манна сүүрэкэлээбит да суох кыыс хаһыытыы сатаабыт да уйбаанчыгым тахсалаах братым Сурдьа эппиэттээбэтэ. Ыраас хотууга сүүрэн тахсан көрбүтэ, үөр хаас көтө турбут уонна хара тыы кэннигэр түһэн сүтэн хаалбыт. Абааһа, кыдьык, хаастар иппиттэр быһылаах. дии санаабыт уонна хаастары эккирэппит. Аленка сүүрэн испит, сүүрэн испит, ол иһэн көрбүтэ, арай оһох турар эбит, буспут, оргуйбут, бэрэскиитэ үллүбүт, саһара буспут. Оруос бурдук көстүүтүн сырдаххына этиэм. Ха, мин аҕам аахка сэлиэһинэй бэлэскиин сиэбэппин. Уонна ааһа-сүүрэ турбут. Ол курдук Аленка сурдьутун көрдүү бардар баран испит. Ол иһэн көрбүтэ

Инньэ диэн баран кыыс ааһа сүүрэ турбут. Ол курдук Аленка өр сүүрүү эбит да, кинини дьуос көрсө түспүт. Кыыс дьуоһу түҥнэри анньыан баҕарбыт да, инньэлээх түүтүгэр илиибин тобулу анньыам диэн куттаммыт уонна ыйыппыт: «Дьуос, дьуос, эн миэхэ этэрэ хаастар хатыыка көппүттэрин этэрэ?» Дьуос дьэ суолу ыйан биэрбит, Аленка суолун устун сүүрэн испит уонна куурусса атахтаах дьиэ турарын көрбүт. Аленка түннүк анныгар үөмэн тиийбит, көрбүтэ уҥуох атах, туой ньуур, дьэгэ бааба сылдьар эбит. Онтон ыскамыайкаҕа сурдьах, түннүк анныгар кыһыл көмүс отоннорунан оонньуу олорор эбит. Ону Аленка сурдьун Уйбаанчыгын сулбу тардан ылбыт да, дьиэтин диэки тэбиммит. Дьэгэ бааба ону көрөн хаастарыгар хаһыытаабыт. Хаастар! Уйбаанчыга аҕыл ахсар! Дьэгэ кээмэ алыппытын эччэ барда! Бу кыыс иччэ барда! Һэ! Аленкалаах Уйбаанчык сиэттиспитинэн сүүрбүттэр. Кэннилэриттэн хаастар эккирэппиттэр. Ситэллэрэ бу кэлбит. Ханна барыахтарай?

Аленкалаах Уйбаанчык кисиэли испэхтээбиттэр. Ол кэнниттэн Үрүөчээн Аленкалаах Уйбаанчыгы туруору биэрэгин анныгар саһыарбыт. Махтал буолла миэхэ Үрүөчээн. Аленкалаах Уйбаанчык Биэрик анныттан сулбу ойон тахсан сүүрэн испиттэр

Оҕолор отонноох мас отонун ыланнар сииллэр. Отонноох мас Аленкалаах Уйбаанчыгы лабааларынан саппыт кистээбит. Хаастар көрбөккө ааһа көтөн хаалбыттар.

Арыычча оһоххо сүүрэн кэлбиттэр. Оһо-хо-хо! Эһэ биһигини баһарда саһыарыы, Николоз бу дьүксүттүүскүүтүн амсайын, оччоҕуна кистиэм. Оҕолор оруостан оҥоһуллубут бэрэскиини сиэ охсубуттар уонна оһох кэннигэр киирбиттэр. Хаастар эмиэ көрбөккө эргийбэхтии кылытаамахтыы сатаан баран сылайбыттар. Булбатыбыт тэттэртэниэххэ уонна туга да суох хотуннарыгар дьэгэ баабаҕа төннүбүттэр. Махтал буолун ийэхэ оһохчоо! Дьиэлэригэр кэлэн түннүк Тэрин ааны сабыталыы охсоллор. Ийэлээх аҕалара киэһээ дьиэлэригэр кэлбиттэрэ уолчааннара баар кыысчаан сурдьун Уйбаанчыгы үчүгэйдик көрөн, харайан олорор эбит. Хайа хайдах олордугун? Бэккэ! Кыыстаах уолларыгар бэлэхтэрин аҕалбыттар.